Bl-ewwel domanda, mela, qed jingħad, Dottor Girio, Dottor Ge, qed jingħad illi u qed isiru l-protesti għaliex irridu l-ġustizzja qed jgħidu. Issa daw, jekk naraw x'ġara, malajr, jiġifieri da fatti issa li se ngħid, jiġifieri daw il-Gvern offra miljun ewro għal min jitkellem. Daħlu l-FBI, daħlu l-Europol. Wara 50 jum inqabdu t-tlieta u ġew arrestati. Saret inkjesta pubblika bi qbil mal-familja u anke qalu fuq xi se tkun l-inkjesta. Issa jidher li wkoll Hemm indikazzjoni li nqabad il-persuna li allegatament kien anka l-moħħ. Jiġifieri, dan kollu tista' tgħid li mhux qed titwettaq ġustizzja? Pepe, bir-rispett kollu l-punt huwa ħafna aktar profond minn hekk. Il-punt trid tiddistingwih bejn il-punt legali u l-punt ta' x'wassalna biex inqatlet ġurnalista. Il-fatt li nqatlet ġurnalista fiha nnifisha huwa tajjeb li l-proċess legali jieħu l-kors tiegħu u dawk in-nies li huma involuti f'dan il-qtil makabru jieħdu dak li ħaqqhom. Però l-istorja ma bdietx fis-sittax ta' Ottubru tas-sena 2017. L-istorja bdiet ħafna qabel. U proprju għax inbdiet ħafna qabel, saret ħsara għal pajjiżna u ġurnalista ġiet sploduta. Ħa ngħidlek kif bdiet qabel. Bdiet qabel għaliex kien hawn istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet, entitajiet, bħalma hija l-Planning Authority istituzzjoni, biex in-nies mifhmuna, xogħolha dik li tirregola l-bini f'dan il-pajjiż, u hemm ħafna entitajiet oħra li qegħdin hemm biex jaħdmu. Ħa ntik eżempju. Meta ħarġet il-Panama Papers, ħafna qabel allura 16 ta' October 2017, jirriżulta illi kien hawn tnejn min-nies illi fetħu kontijiet il-Panama. U dawn il-kontijiet jirriżulta, jidher, illi dawn infetħu biex jirċievu commissions fuq dan il-Berek Power Station li għandna. Jirriżulta, per eżempju, li hawn awtorità, ħa ngħidlek li min l-awtorità, li hija l-MFSA, Malta Financial Services Authority. Dina, jekk aħna xi ħadd minna hawnhekk jipprovdi servizzi bħal ma toffra n-Nexia BT, u mmorru nagħmlu l-affarijiet li jirriżulta li għamlet in-Nexia BT, l-MFSA xogħolha hu li tinvestigana, tagħmel il-multi fuqna. Minn dan ma sar xejn. X'ġara? Ġara wkoll u riżulta illi, per eżempju, minkejja li rriżulta dik l-informazzjoni, il-Prim Ministru, li huwa wkoll istituzzjoni, lil dawn it-tnejn min nies baqa' jiddefendihom. Irriżulta, ħa ngħidlek kemm mhux qed jaħdmu l-istituzzjonijiet u kif l-istorja ma tibdiex fis-sittax ta' Ottubru. Irriżulta wkoll li hemm istituzzjoni oħra li jisimha l-FIAU. L-FIAU għamlet aktar minn rapport wieħed fejn indikat illi hemm xi ħaġa ħażina. Fuq dawk ir-rapporti ma sar xejn, anzi, Spiċċajna bil-kapijiet tal-FIU jirreżenjaw wieħed wara l-ieħor, bħalma rreżenjaw kummissarji tal-pulizija. Ok.
Reazzjoni tagħkom għaliha? Kif għedt inti, għandna opinjoni differenti. Jien nirrispetta ħafna l-kollega tiegħi, però hawnhekk ma naqbilx miegħu illi l-istituzzjonijiet mhumiex jaħdmu. Anzi, kellna prova ċara, dawn il-jumejn, mhux dawn il-jumejn biss imma ħa mmur ftit lura issa, kemm l-istituzzjonijiet vera f'dan il-pajjiż qegħdin jaħdmu. U għandna hemm ħafna inkjesti għaddejjin, ġifieri dik ma rridux ninsewha, il-ħabib tiegħi. Ma bdehomx il-Gvern, ta' il-ħabib tiegħi.
Ma bdehomx il-Gvern. Kien hemm. Inbdehom għax ħaddieħor m'għamel xejn. Inbdew l-inkjesti fuq inizjattivi ta' ħaddieħor, għax ħaddieħor m'għamel xejn. Ġifieri l-inkjesti li hemm għaddejjin ma ħax inizjattiva Joseph Muscat biex jinbdew. Mhux se ninterrompi. Le, ma jimpurtax. Inħoss li għandi nikkoreġik għal xi ħaġa li hija manifestament żbaljata. Ma jimpurtax.
Jiena ma ngħidx li bdejhom il-gvern, qed li hemm l-inkjesti għaddejjin. Kien hemm inkjesti fażulli wkoll, ġifieri xeneġġati Simon Busuttil jiġri bil-files vojta rajnihom ukoll u imħallfin jarmulu l-inkjesti 'l barra rajnihom ukoll. Vera kemm kif kif qed jaħdmu, kemm qed jaħdmu l-istituzzjonijiet f'dan il-pajjiż. Rajna qabel il-50 jum li semmejt int, Peppi, partitarji li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista jissuttaw il-Kummissarju tal-Pulizija, jgħajruh, Pulċiner, Kummissarju tal-Pulizija, u tressqu l-ewwel tlieta min-nies. X'ġara hemmhekk imbagħad? Ħa nagħlaq l-argument. Għax rid nagħmilek il-mistoqsija, eh? Beda min hu l-mandant hemmhekk. Hemmhekk morna pass oltre. In-nies bdew jitolbu, klikka partikolari, min hu, rajt li sew, min hu l-mandat. Il-mandant. Issa, għaliex bi prudenza l-Pulizija waslu għalli waslu, ixxiftiajna l-goal post politikament. Pulizija għadhom ma waslux hemm. Ok, ok. Għan nsaqsik xi ħaġa, semmejt il-Kummissarju. Fejn hu l-Kummissarju? Għaliex, le le, mistoqsija li ridna, ejwa, ma tgħinx għan sa nagħmel il-mistoqsija. Fejn hu l-Kummissarju? Għaliex huwa l-Prim Ministru li qed jitkellem? Suppost għandna istituzzjoni li jisimha l-Pulizija. U din qed tieħu l-deċiżjonijiet mingħajr il-permess u mingħajr ma jindaħal il-Prim Ministru, għax jista' jkun ikun f'punt, kulħadd tista' tiġri din, illi jkollu konflitt ta' interess. Illi illi xi ħadd jitolbu maħfra u jgħidlu jien se ngħid xi ħaġa fuq dik jew fuq dak. U jgħidlu le għax, ifhimni, kulħadd jgħaddi minnhom dawn l-affarijiet. Fejn hu l-Kummissarju? Fejn hi l-konferenz, il-Crime Conference, ħalli jinformaw in-nies? Tafu fejn hu? Naħseb li nista' nirrispondik ftit fuq din għax anke għamilt. Jew forsi.
Ħmistax-il sena fil-Korp tal-Pulizija, naf ftit kif jaħdem il-Korp tal-Pulizija. Jiena naħseb bħalissa l-Kummissarju mhux moħħu biex jagħmel press briefings. Issa inti saqsejt għaliex il-Prim Ministru qed jaġixxi kif qed jaġixxi. Jekk wieħed jara kif taħdem l-issue tal-Presidential Pardon, U għal dan nistieden lil min hu interessat, hemm artiklu tal-Professur Kevin Aquilina, id-Dean tal-Fakultà tal-Liġi, li kitbu fl-2013, qabel ma ma dan il qabel ma ma l-Partit Laburista kien fil-Gvern, u jispjega kif jaħdem il-Presidential Pardon, illi għalkemm il-kost li dan huwa regolat mill-Kostituzzjoni hija pjuttost xotta, però bi prattika din dejjem tħaddmet b'tali b'tali mod illi l-Prim Ministru jitkellem kemm mal-Kummissarju u kemm mal-Avukat Ġenerali. Allaħares il-Prim Ministru f'dan ix-xenarju ma jkunx jaf ċertu dettalji meta qed tiġi negozjata mal-avukati ta' wieħed milli qiegħed arrestati li hija marbuta mal-kundizzjonijiet, irid ikun jaf ċertu affarijiet. U ħa nagħlaq, Peppi, jiena nippreferi Prim Ministru illi pubblikament qed jerfa' r-responsabilità, qed nitkellmu fuq l-aktar, waħda mill-aktar proklami importanti f'dan il-pajjiż, illi joħroġ jitkellem pubblikament milli Prim Ministru li jagħti proklama lil xi ħadd li jmur jiltaqa' miegħu fis-satra tal-lejl, jew Prim Ministru li jgħidilna li ħa jsolvi każ kif ikun Prim Ministru, jilħaq President, jirtira u l-każ għadu ma ssolviex. Peppi. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmilx subscribe.